Maitei rory temimbo'ekuéra, mba'éichapa? Jahechamíta hína ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñamba'apo jete ñane arandukápe togue, poapy pa, poapy guive, poapy pa porundy peve. Vamos a trabajar la página 88 y 89 de nuestro libro de guaraní. Peve jareko hína péicha. he'i tembiaporã, Ahai mba'épa ojapo umi ñe'ẽ ojehaiguýva ombojoaju térã omyengovia. Escribo entonces qué función cumple la palabra subrayada, une o reemplaza. He'i péicha, Oiko ndaje raka'e peteĩ kuñataĩ omimbipáva porãgui. Ha'e oguereko Iñembojeroviaha peteĩ karia'y porã hérava va'ekue kuarahy. Upéinte ndaje ko peteĩ ka'aruetépe kuarahy ombotavy kuñataĩ morãme ha porãme ha oho ndo'uvéi. Upe kuñataĩ porã opyta ig̃uaig̃ui ohóvo, ndo'uvéi imborayhu. Ha upéicha Rupíko hína ko'ag̃aite peve Yvyra héravo oĩmigue kuarahy oikévo oma'ẽ hese hesay ha tuicha ojahe'o ha upépe opa. Néi. Upéicharõ jahechápe, ha'e pe aha'éina upéicharõ omyengovia, reemplaza. Upéinte ombojoaju une, upe, entonces se reemplaza, ha une mbojoaju, he se reemplaza también ha lleva omyengu'i. Néi. Ñañemandu'a haguã. Mandu'arã. Ñe'ẽnguéra ikatu ombojoaju moñe'ẽrã. Palabras entonces que pueden cohesionar un texto, unir ideas, oraciones, etc.

Regueru kuri mokõi tapiti ko'ápe oĩ peteĩ moõpa oĩ mokõihápe. Entonce, eh, son reemplaza entonce a la palabra. Upéi omomýiva elixir. Elixir, oĩ mba'ỹva, perdón, oĩ mba'ýva elixir, elixir. Eliminar palabras que son absolutamente innecesarias. Entonces no hace falta volver a repetir una palabra cuando conversamos, por ejemplo, y sabemos ya a qué se refiere. Tembiasarã, che ru oho Paraguaýpe, upéi oguerúta jopói chéve mo'ãme. Entonce, che ru ohókuri Paraguarýpe, upégui de ahí va a traer un regalo, ¿verdad? ¿De dónde va a traer? De Paraguari, de Paraguari. No hace falta repetir acá otra vez Paraguari. O si no, voy a decir, che ru ohókuri Paraguarípe, Paraguarigui oguerúta jopói, ¿verdad? No hace falta repetir. Entonces, eso se llama el léxico, oĩmba'ỹva. Jarekóva avei ñe'ẽ joajuha, conjunción, se utiliza para conectar palabras que se relacionan. Por ejemplo, ápe jareko ha, Silvia ha Alicia oho tupaópe, conjunción copulativa. Hetami opurahéi, upéicharõ jepe. Na, naikane'õi. Upéicharõ, Tilso. Mbojovakéva, adversativa, idea opuesta, verbo. Péicharõ, Tilso. Che térã ha'e tojapóta tembiapo. Yo o él haremos opciones. Entonces, a ver, opciones. Mbojoajúva, disyuntiva, evolucionar. Oky upévare ndajúi, llueve, por eso no vine. Mba'eregua, casual. Una casualidad. Estos son doce conjunciones, una idea. Upe jareko ñe'ẽ joajuha araguágui con autores temporales indica sucesión de tiempos, tembiasarã. Ñepyrũrã roho nde rógape upéi rohasa Luisa rógape ha ipahápe roju ko'ápe. Entonces, ñepyrũ, upéi, hápe oĩ avei ipahápe, ¿verdad? Son uti doce que se utiliza como conectores temporales. Ha pe jareko avei he'i, ñe'ẽ jeýva reiteración, umi mitã elemento léxicare, ñe'ẽ jeýva reiteración, tembiasarã, umi mitã oke ka'avýpe ojeporeka hag̃ua yva aju rehe, ndoikuaaietépa umi mitã rã, repitió umi mitã, umi mitã, entonces reiteración. Ñe'ẽ he'ise jojava sinónimo entonces utilizar palabra con significado parecido. Tapỹi entonces róga, casa tapỹi, significa casi la misma cosa. Ñe'ẽ joaju he'ise joavýva entonces idea opuesta ojareko hi'ajúva, hi'akýva, contrario. Omoñe'ẽ hag̃ua ha yvy umi ñe'ẽ ombojoajúva. Le doy subrayo la palabra que coexciona, entonces que se utiliza como coexcion. Ombojoajúva. Palabra que une vamos a identificar aquí. Ahai mba'e ñe'ẽ atýpa, yvápa, ñe'ẽnguéra ojeha yvýva. Escribo qué elementos léxicos, entonces comprende la palabra subrayada. En base a lo aprendido entonces vamos a interpretar qué función gramatical está cumpliendo. Néi, upe jaha ambue toguépe, togue ho'apy pa ho'apýpe, página ochenta y ocho. Ha pe jareko ñemongetarã, ajépa mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ, upéi he'i ñamoñe'ẽta, le, tata ypýpe. Sapy'ánte, kuro'y jave ou che akãme jeguapyse tata ypýpe, chemandu'a asẽ che jarýimi guasúre, Ro'y ag̃uíme roñombyaty va'ekue mbokaja rope pirukue jepe'a sa'y rojatapy jepe'a sa'i rojatapy haguãmi ka'aru pytõ. Hemiarirõkuéra roguapy va'ekue hendive rojepe'e rojatapy tata ha upe aja Ha'e omombe'úmi va'ekue oréve heta mba'e, ka'i, aguara, jakare, saburro, kavujo, ka'avaju, póra, pombéro, maravisio ha ambue angue ohendu va'ekue rupe rupi yma imitã. Ndahe'iareiete rojojuhu kuri che sy, che sy kyvy rajykuéra ndive, ha. Oremandu'a kuri hese, ikatu nga'u ra'e ñaime jey oñondive, hetaite mba'e jaikuaa kuri, he'i che kypy'y ha otyky tyky ore resay ne, oha'íva queso si delgado. Upe jey ápe, amohenda he'iséva yke, ápe jareko ñe'ẽ upéicharõ, ja iporavóta mba'épa he'ise. Ijykére ñamoĩmbáta. Vamos a leer acá cada una de estas palabras y vamos a ubicar al lado de su significado. Upéi he'i eiporavo ko ñe'ẽ ha ajapo chugui ñe'ẽjoaja. Escojo entonces cinco palabras de aquí y formulo oración. Ambue ko'ápe he'i péicha. Ha mongurusu oĩ porãvéva marco ya X según corresponda, verá, moñe'ẽrã mombe'u mba'épa oikóva moõpa hoga yvy tata ypýpe, verá. Tata ypýpe ono'õ hogayguakuéra ro'y jave, ajépa, cuando hace frío, tata ypýpe omono'õ hogayguakuéra ñomongetarã, ajépa, para hablar, che sy che kyvy yvyrajukuéra hese, eh, che, che sy kyvy, che sy kyvy rajykuéra he'ise, Ajépa prima. Jarýi mávare oñe'ẽ, abuela ajépa. Che kypy'y he'ise mi hermana menor. Mba'e rehe oñe'ẽ jehaipyre teko yma guare rehe ajépa. Mba'e ohendu jeha jary guasúpe, mba'e ohendu jary guasúpe. Eh, ha'e hína távaygua, hogaygua, perdón, los familiares. Mba'e ojehechaukuaa je'éramo ikatu nga'u ra'e ñaime jey ñondive, pochy py'aro o potapy, potapy, deseo. Mba'e ojehechauka oje'éramo otyky tyky hesay techagapu, entonces añoramos. Upéi he'i, Ambohovái de fondo. Oiko gueteri piko ág̃a peve ñomongeta pyta ypýpe, si okurre tovavia la rrealida de estas aksiones? Oĩ porã peve hogayguakuéra oñembyaty ha oñemongeta mba'érepa, si esta bien, esta correcto que se reunan a conversar, por qué? Mba'épa heta hogaygua ko'ãgagua ojapo oñe'ẽ rangue tata ypýpe? Qué hacen las personas el día de hoy en vez de compartir con sus familiares? Nde piko reñe'ẽva nde rogaygua ndive teko yma guare rehe? Si vos solés conversar de cosas de antes del pasado con tus familiares, mba'éichapa nde reikuaa mombe'u ko mbe rokóra ha ambue mba'e rehegua? Si conoces alguno de estos casos, néi ha peve ñane rembiapo ko ára pegua, ha.